Дуслар, барыгызга да сәлам. Ниһаять, мин Сәләт Лайф студиясына кире кайттым. Димәк, сәгать 6 тулып 30 минут эфирда Сәләт Лайф. Без Сәләтне күрсәтәбез. Һәм инде Сәләтне генә түгел, гомумән Биләр форумында э, ничек тормыш бара, нинди кичке чаралар, нинди сәркешләр, кунаклар бар. Боларның барысын да безнең эфирларда сезгә сөйлибез. Димәк, дуслар, һәм инде исегезгә төшереп китәм, э, Сәләт лайв чыгарышларын бер үк вакытта Инстаграмда, ВКонтактеда һәм Ютубта карап була. Э, бу нәрсәне аңлата бер момент бар, дуслар. Сез безнең белән бу эфирны бергә алып барасыз комментарийлар аша. Шуңа күрә әйдәгез, башта сезнең белән бераз сәламләшеп алыйк. Сез безне кайдан карыйсыз? Э, мине яхшы ишетәсезме? Менә монда безгә йоу дигән бер комментарий келді фаристан сәләм сәләт уңышлы эфир сізге дуслар ди рәфис нурулин бик зур рәхмәт рәфис һәм сиңа э, отдельное спасибо русча әйтмешлим һәрбір эфир безнең белән булуын өчен дуслар беләсезме бер мөмкинлек бар иде мин белән бер тапкырда әле сәләт лайф чыгарышларында кулланмадым һәм хәзер мин аны кулланам минем яраткан әнием һәм әтием сезгә бик зур кайнар сәламнәр җиткерәм

Әйе, дуслар, безнең чыгарылыш дәвам итә һәм инде без алга таба барабыз. Э, димәк, безнең бүген IT биләр форумының беренче көне. Димәк, бүген безнең сәлкешләр биләр форумы җирлегенә килеп инде урнаштылар. Алар палаткаларда хәзер яши башладылар һәм инде бүген безнең башлана э, мәдәни программа, ягъни культура программасы. Бүгенге кичке чара җыр, мон, көй дигән кичке чара булачак. Рәхәтләнеп җырлыйбыз, яңгыратабыз үзебезнең тавышны барлык биләргә. Э, һәм инде берничә яңа комментарийлар бар бездә. Неля Шигапова безгә менә шушындый стикер җибәргән. Сәлам, Неля. Алга таба барабыз. Сәлам дип 5 тапкыр А хәрефен язып, сәлам дип җибәргән безгә Cyber Hard Bass никнеймлы э, бер кулланучы. Алга таба барабыз. Э, Гульшат Юнусова милы дип язган безгә. Һәм инде Әминә Латыповадан исәнмесез, бик яхшы ишетәм. Э, Галия Шакировага сәлам әйтегез әле, пожалуйста, дип язган һәм хәтта өч йөрәк тә куйган. Әлбәттә, сәламнәрне җиткерәбез Галия Шакировага. Э, сәлам Балтачтан, шулай ук Ләйсән э, карый безне Әтнәдән. Һәм инде без күрәбез безнең Сәләт Лайф проектының географиясе көннән көн үсә бара. Әйе, дуслар, онлайн булган өчен безне дөньяның җир шарының төрле төбәкләреннән дә карап була. Барызга да сәлам, бик көттек эфирларыгызны. Әйе, чыннан да мин бик көттем үземнең дә бу студиягә кайтуны һәм мин бик шат 14-нче э, чыгарылышны башларга. Димәк, дуслар, әйткәнемчә, безнең IT биләр форумы башлап китте һәм инде безнең юнәлешебез мәгълүмати технологияләр, ягъни бу форумның уку-куту программасында без ясалма акыл, интернет, санак һәм Викимедиа проектлары э, турында күбрәк э, өйрәнәчәк безнең сәлкешләребез.

Ул бильярд форумы миңа хәзер йөрәккә якын булды. Ә менә син кайсы шәһәрдән? Мамадыш.
Кайдан син?
Мамадыштан.
Син монда сәлкеш булып килдеңме? Әйе. О, мамадышлар, безнең мамадышлар Булат артыннан бара. Мамадыш, Мамадыш.
Барабыз.
Мамадыш, Мамадыш минем белән.

Әйе, бик зур рәхмәт Ришат абый һәм Булат абый бу репортаж өчен. Димәк, без алга таба барабыз, дуслар, ә безнең монда яңа комментарийлар бар. Әдип Әлмир э, безгә шулай ук э, бер стикер җибәрде. Сәлам дигән сәлам Җәүдәт абый, Алик абый безгә уңышлар тели. Гөлшат Юнусова, сезгә Теләши районыннан сәлам. Сәлам Теләши районы. Шулай ук Алина Сабировага безгә сәлам Элина апа дип язган. Элина апага сәламнәрне юллыйбыз. Э, Шарипова Диләрәгә сәлам әнисеннән. Э, һәм инде Гөлфия безгә Аксубай егете Рамилгә сәламләр җибәрә. Шулай ук э, безнең э, тагын бер сәлам бар комментарийларда ютубта Барыгызга да сәлам юлыйлар шулай ук. Димәк, дуслар, без дәвам итәбез һәм безнең киләсе рубрика ул да булса сәләтле кунак. Карыйбыз. Әйе, дуслар, безнең белән бүген элемтәдә туры эфирда Сәләт IT үзәге җитәкчесе Илнур абый. Сәлам, Илнур абый. Такир, сәлам, хәерле кичләр. Ничек хәлләр, Илнур абый? Хәлләр, хәлләр шәп, алда гел.
Әй, Илнур абый, менә беләсеңме, бүген миңа әйткәннәр иде, Илнур абый була безнең белән эфирда дип, һәм мин искә төшердем, без синең белән күптән инде Аршанда таныштык бугай. Сәләт Аршанда, Анапа шәһәрендә, һәм мин хәтерлим, хәтта синең анда прическа бар иде бик текә, монда ниләр белән. э, киселгән һәм мин дә шундый ук прическа теләгән идем. Һәм шундый сорау барлыкка килде. Инур абый, без синең белән 10 ел узды точно. Менә син кайчан килеп эләктең сәләт дөньясына? Ничә ел син сәләттә? Ә, Сәләт белән мин ә, 1994 елда таныштым. Рәхмәт минем математика укытучысына Хәлил Гайнудинов Хәлил Шәхнуровичка. Ул хәтта ул Сәләтнең беренче лагерының директоры булган иде. Э, туктагыз зиннур абый дөрес санлаган булсам 1994 елда сәләт оешмасы гомумән барлыкка килде һәм инде сез дә шул ук елда э, сәләткә аяк бастыгыз шулаймы әйе безнең э, мәктәптә мәктәп мәктәптә лагерь иде и без теге ничек әйтергә Э, сәләт сәләт белән бергә кайбер э, э, мероприятиеләр бергә барадыр иә минем шул шул елдан минем тагын сәләткә эләгәсем килгән иде и мин эләктем да аңлашылды ильнур абый мин үзем 2005 елда килдем ә менә 994 1994 елда башланганнан менә хәзерге масштабларга килсәк сәләт ничек уза хәзер аерма зурдыр дип уйлыйм аны турында үзегез нәрсә уйлыйсыз ә, мында теге бу җавапка дөресенчә теге авыррак ә, бу, бу сорауга җавап бирергә авыррак чөнки теге сәләттә һәр көнне булгач аның ә, үзгәрүләре бик тә күренми хәзер әзрәк ә, искә төшерсәм әйе бик бик нык үзгәргән инде теге зуррак булган беренчедән ә, икенчедән кайбер тирәнрәк тә дип уйлыйм. Хәзерге вакытта бит технологияләрнең күбәюе сәбәпле, әлбәттә, безнең мөмкинлекләр дә үсә. Шулай бит, Илнур абый? Һәм инде әйдәгез, бераз менә IT өлкәсенә килеп китик әле. Ничә яшьтән сез IT белән шөгыльләнә башладыгыз? Мәгълүмат, информацияләр белән, информацион технологияләр белән.

әтиемә рәхмәт и шул вакыттан ә, мин шул әле теге ул просто клавиатура иде экрансыз беренче вакытта аны телевизорга тоташтырырга кирәк иде и мин теге төймәләренә басып үземне программист дип ә, ничектер үләп утырадыр әле бер бер бер әйбер дә эшләмичә басып кына Димәк, инде бала чактан ук сез э, шушы IT э, өлкәсенә гашыйк булдыгыз һәм хәзер дә IT үзәге җитәкчесе булып эшләп киләсез. Һәм инде бу сорауга килгәндә, менә Сәләттә IT үзәге ул гомумән нәрсә эшли? Нәрсә өчен җаваплы? Э, безнең беренчедән ул сәләтле сәләтнең миссиясенә теге э, сәләтнең миссиясен без дә э, сәләттә сәләтнең э, бер кисәге булгач эшлибез без балалар белән балаларны укытабыз безгә балалар киләләр теге беренче эш урыны кебек без теге learning by doing дип теге өйрәтәбез балаларны эшләп бергә эшләп укытабыз да ул теге беренче бер зур направление икенче яктан без инфраструктура белән безнең теге иң күп эш ул инфраструктура белән эшләү ул төрле теге компьютерлар эшләсен серверлар эшләсен интернет эшләсен һәм башкалар һәм башкалар тагын без эшлибез программалар белән монда сайтлар да керә ә, һәм ә, ә, теге безнең теге ул консалтинг дип әйтәләр ә, бәлки теге һәм цифровизация ә, IT технологияләрне ә, безнең эшкә теге сәләтнең эшенә кертү ә, ул теге ничек әйтергә IT ул инструмент без IT-га карыйбыз инструмент кебек чөнки ул безне теге безнең эшне Җайлаштыра? Җайлаштыра. Ие, ул теге IT-IT дип теге ничек әйтергә? IT, IT өчен генә эшләмибез дип әйтәсем килә минем. Анашылды, анашылды. Безнең эшебез өчен. Әйе, бик зур рәхмәт җавап өчен. Илнур абый, һәм инде тагын бер сорау. Менә әйткәнегезчә, чыннан да технологияләр безгә җайлаштыра безнең эшебезне һәм без бик тиз үсеш ала алабыз. Шулай бит һәм быстро развиваемся действительно. Ә менә ун елдан сез ничек күрәсез сәләтне? Инде 94-тә башладык, менә хәзер 2020 ел, 2030-да ничек узачак безнең форумнар мәсәлән? Бераз фантазия, э, Беренчедән, әйе, әйе, әзрәк э, уйлап карасак, минемчә, сәләт ул э, иң иң зур теге аермасы булыр теге аның масштаблары теге җирдәге масштаблары буенча ул күбрәк без теге географик яктан без күбрәк теге сәләтнең сәләт күбрәк үсәчәк географик яктан Ә, чөнки монда без күбрәк ә, Казан янында ничектер ә, ә, аралашабыз ә, Татарстанда, теге якын өлкәләрдә. И менә ул процесс ул тагын да ә, тизрәк барачак. Ә, менә мәсәлән, ул 10 ел элек әле теге безнең ә, Башкортстанда, Чувашстанда, Самара өлкәсендә әле ялгышмасам аланнар юк иде әйе хәзер алар бар менә ул процесс ул тизрәк барачак минемчә айти ага айти технологиялар безгә булышыр монда
әйе бик зур рәхмәт илнур абый һәм инде безнең менә монда ислам абый безгә шулай ук сәләт лайф студиясе алып баручысы ислам абый язды Ә минем беренче компьютер Celeron 1700 һәм өндәү билгесе. Димәк, дуслар, сезнең кайсы компьютер беренче иде, шулай комментарийларда языгыз, э, һәм инде без аларны карап әйтербез, кемнең кайсы компьютер күбрәк компьютерны кемнәр алган икән. Димәк, алга таба барабыз. Инур абый, безнең шундый бер фишка бар. Һәм э, безнең барлык кунаклар белән без уйныйбыз бер уен, и аннары соңына без сезне җибәрәбез. Димәк, хәзер бер уен булачак. Э, һәм инде бер генә сорау бар, Инур абый, син әзерме? Әзер.
Димәк, башлыйбыз. Э, димәк, танылган IT брендлары бар, шулай бит? Төрле-төрле IT брендлары бар, һәм без аларның исемнәрен хәзер татарчага тәрҗемә итәбез. Мин без дип әйттем, ләкин монда күбрәк син тәрҗемә итәчәксең, Эндур абый, чөнки синең белән уйнарбыз бу уенны. Димәк, һәм шуны әйтәсем килә, сәләт э, сүзләрен куллана аласың э, теләгән очракта, димәк. Һәм инде башлыйбыз беренче IT бренд, ул да булса WhatsApp.

Тәртип. Кызык, кызык, бик, э, бик шәп исем, миңа калса берәр нинди мессенджер, м- мессенджер өчен. Тәртип, димәк, кәеф ничеккә без бит тәртип дип җавап бирәбез, ә Әйе. WhatsApp шулай ук кәеф ничек дигән Ә, сүз. Шәп, Тәртип, тәртип тә сорарга да була. Хәлләр, Тәртип. хәлләрне сорашканда тәртип. тәртип, тәртип. Әйе, шундый диалогта булырга мөмкин, чыннан да татар телендә. Димәк, алга таба барабыз. Киләсе, э, киләсе IT бренд ул да булса бла бла кар.
Хәзер бер, бер 10 секунд. Әйе, әлбәттә.
Дуслар, әгәр дә сезнең үзегезнең ниндидер вариантлар бар икән, сез аларны комментарийларда барысында языгыз, әйдәгез бу уенны бергәләп уйныйк. Ә, Һәм инде безнен IT-бренд Бла-Бла-Кар. Мин үзем дә берничә тапкыр кулланган инде моны дөресен әйткәндә, Бөгелмәгә барганда, Чаллыга барганда. Әйе, Илнур абый, бармы безнең җавап? Кар була була.
Кар бла-бла. Әйе. Әйе. Булырга мөмкин. Кар бла-бла да булырга мөмкин. Димәк, э, алга таба барабыз. Тагын 3 IT бренд калды безнең. Киләсесе, ул беләсезме, безнең карантин вакытында бик актуаль булды. Delivery Club.
Аш булсын. Аш булсын. Миңа калса шәп менә дигән исем э, мондый сервис өчен. Алга таба барабыз һәм киләсе иң популяр ул да булса TikTok. Ильнур абый, син TikTok кулланасыңмы? Юк, кулланмыйм, кулланмыйм. Тикток турында беләм. Хәзер. Дөресен генә әйткәндә, дуслар, мин дә ике тапкыр бу приложениене кушымтаны үземнең телефонга куйган идем. Ике тапкыр булып чыкмады, ләкин аннан без Сәләттел Аланы белән уртак бер тикток э, аккаунты ясап, хәзер анда төрле видеолар куябыз. Әйе, Илнур абый, димәк, тикток татарчасы
Кыска ток. Кыска ток. Әйе, дуслар, кыска ток кушымтасын үзегезнең телефоннар кыскатыйк. Яхшы. Әйе, шуна да кыска видеолар кыскатыйк. Туры килә. Һәм инде безнең соңгы IT бренд ул да булса Garage Band. Иҗади кешеләргә бик булыша торган IT бренд. Анда музыка ясап була, һәм мин үзем дә аны кулланам, һәм Garage Band-ның татарчасы Нинди була ала икән? Димәк, менә монда безнең бер комментарий килде. Сәләт әхшәп дип э, дип язганнар. Әйе, Ә, әйбәт. Миңа калса Сәләт әхшәп дигән исем теләсә нинди рубрика, теләсә нинди кушымта эчендә туры килә ала. Шулай бит. Әйе, әйе, әлбәттә.
А, Хәзер, хәзер, хәзер.

Ә, беренчедән, туган көнең белән, Илина. Ә, икенчедән, ә, сарай төркем. Сарай төркем? Әйе. Ну, Әйе, гаражны сарай дип бераз. Әйе. Са, Шем, юк, сарай, а... сарай, теге, сарай, хан сарайы кебергрәк. Теге, а, ул, дворец. Монда, теге, уен, сүз, сүз уены. Бер яктан сарай, икенче яктан сарай, хан сарай булырга да мөмкин. Иртәгә. Бик эчтәлекле исем булды бу Юнур абый. Һәм инде дөресен генә әйткәндә, безнең шуның белән уен тәмам. Ә, Минем әйтәсе килә, бик зур рәхмәт Юнур абый сиңа безнең белән булуын өчен. Һәм инде без Сәләткә гомумән һәм IT үзәгенә телибез уңышлар. Ә, Һәм инде форумнарда шулай ук күрешербез. Бик зур рәхмәт безнең белән Сәләт Рәхмәт. Лайф студиясенә килгән өчен. Рәхмәт, рәхмәт, Таһир. Алга таба барабыз. Безнең монда күп кенә яңа комментарийлар бар. Аларны укып китим әле. Кәрим безгә никтер эш кактус рәсеме җибәргән. Ярый шулай булсын, димәк, дуслар, мин бит әйттем сезгә барлык комментарийларны да укыйм. Кактус, кактус, кактус. Алга таба барабыз. Камилә э, Киямова безгә музыка башы дип язган. Бу гаражбендның татарчага тәрҗемәсе дип уйлыйм. Шулай ук музыка сарае дигән вариант бар. TikTokka Tip Top дигән исем бирде безнең бер э, караучыбыз, тамашачыбыз. Сәләт тормышын күрсәтеп китегез әле, ди безгә Алина Сабирова. Әлбәттә, безнең проектның төп максаты сезгә сәләт тормышын күрсәтү, һәм без моны сезгә күрсәтәчәкбез һәр көн э, сәгать 6 тулып 30 минутта. Аспарух, привет, Атландыш э, дигән бер комментарий бар шулай ук. Һәм инде алга таба барабыз, дуслар. Хәзерге рубрикабыз ул да булса, 8 сорау рубрикасы һәм без аны нәкъ менә хәзер башлыйбыз.
Сәлам, минем исем Илнур, мин Сәләт яшьләр үзәгенең баш инженеры булам. Ә инфраструктура бары бит инде, әмма форумда безнең инфраструктура, ха, Камы тамагында, Лаеш районында э, сәләт йорты. Анда бар шундый техник сораулар, мин алар өчен җавап бирәм. Э, службалар өчен э, җавап бирергә ул МЧС, МВД, ОМОН, ну, территориянең безопас булыр өчен мин җавап бирәм. Быелның инфраструктура бик тә зурайды. Безнең менә яңа база ачыла, ул Кама тамагында, Аргамак базасы, ул инде 100 балага кадәр э, үзене кабул итә ала. Барыста белә торган йылдызлы базасы. Быелны ул ремонтларны бетерде. Һәм инде анда ике смена быелны уже булды. Һәм инде хәшенчесе анда керә. Анда безнең 240 тан артык бала керә ала. Һәм инде безнең э, биләрдәге фәнсәр базасы, анда безнең 80 э, бала без кабул итә алабыз. Һәм инде форумда форумда Ограничения нет. Сәләт йортында безнең хәзер э, ремонт башлана, анда зур үзгәрешләр була. Менә сез инде хәзер э, килеп карый аласыз. Э, Казан шәһәрендә, Островский урамында 23-нче йорт. Берәр елдан соң ремонт беткәч, менә хәзер ремонт башланып китте инде. Ул бик нык үзгәрә. Ул инде хәзер шундый современ яшьләр үзәге булачак. Төп сыйфат ул Эшне баштан ахырына нигезенә кадәр алып барырга кирәк. Нык булырга кирәк һәм инде бик күп укырга, чөнки э, монда мондый техник сораулар, ул аларны бик яхшы, бик нык белергә кирәк. Э, мөмкин, э, ләкин минем белән бергә менербез дә, төшербез. Быелны менә безнең яңа арт-объект чыкты, ул менә Самрух кышы. Инстаграм челтәрләренә дә карасак, э, бөтенесе аның белән фотога төшә. Бик матур килеп чыкты, минемчә. Гади генә әйтәм, сәләт ул гаилә. Минем өчен бик э, зур, нык гаилә ул сәләт.

Салют нашим детям, которые участвуют в проектах Салят. Большое спасибо за встречу. Спасибо. А, и увидимся.
Я надеюсь, еще. Отлично. Большое спасибо. Демек, дуслар, ә без алга таба барабыз. Шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тәмам. Һәм инде безнең чыгарылыш әкрен генә ахырына якынлаша, ләкин беткәнче әйдәгез карыйк әле безнең янга комментарийлар бар микән. Димәк, Алина Сабирова безгә Кыдрак ханга зур сәлам дип язган. Сәлам сезгә Кыдрак хан аланы. Шулай ук Илсияр безгә көлүче смайлик җибәргән. Юнус Вагашаттан безгә йөрәкле смайлик килеп җитте. Э, димәк, дуслар, һәм инде гадәттәгечә без Сәләт лайф чыгарылышын иҗади номер белән тәмамлыйбыз. Һәм бүген бездә кунакта э, Айзат Хидиятуллин һәм Адель Вахапов. Сәлам, егетләр. Сәлам, сәлам.
Ничек сезнең хәлләрегез? Сез бүген килдегезме? Ие, ие, бүген. Ягъни сез бүген килдегез дә, урнаштыгыз да һәм инде Сәләт лайфка килдегез шул ук Ие. Димәк, дуслар, сез чыннан да бик сәләтле ахрысы. Алайса, әйдәгез, вакытны озакка сузмыйча, мин сүзне сезгә тапшырам һәм инде истәми калган аланы сезнең өчен җан атыр дип уйлыйм. Димәк, егетләр, сүзне сезгә бирәм.

Һәм йөрәктә пуля, пуля, пуля, пуля сыман Яратам убу, убу, убу, убуләрдә Мин надан сыман хаманда яратам аны Тик ул гына мине яратмый
Әфәрин, әфәрин, егетләр, бик зур рәхмәт. Шундый э, эмоциональный бер җыр булды. Мин дә үземнең яшь чакта шулай мәхәббәт э, кочагында шулай җырлар язып җырлаганны искә төшердем. Рәхмәт сезгә бик зур. Димәк, сезнең өчен әле генә истәми калган аланы сәркешләре чыгыш ясады. Һәм инде дуслар, э, безнең эфир әкрен генә ахырына якынлаша. Э, димәк, тиздән без барлык биләр форумында, IT биләр форумында булган сәкешләрне сәхнә янына чакырабыз. Бүген безнең җыр, мон, көй дигән кичке чара булачак. Э, һәм инде бераз салкын булуы мөмкин, шуңа күрә әгәр дә сезгә әбиегез сарык җынынлы оек башлар биргән икән, аларны анларга онытмагыз.

Форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә бер сәгатьлек турыдан туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.